Ләйб туган, быел бит инде безнең кадерле газиз шагыйребез Мәдәрис әгалемгә дә исән булса 75 яшь булган булыр ие. Шактый китә китеп барды. Мин дә Мәдәрис ага белән аралашу бәхетенә ирештем. Әле син бигрәк тә э, кадерледер һәм сиңа э, Менә Мөдәрис абыны күбрәк тә белгәнсеңдер, чөнки студент елларыннан бирле белгән абзыебыз. Ул вакытта инде мин э, Тәкән Шуртан мәктәбе укучысы, аның шул хәтле каян чыккан бу Пушкинга ошаган дип Бакенбардлы э, белән төшкән беренче китапларында име шул Мөдәрис абыебызның менә име ул җор телле, шул хәтле рәхәт менә аралашып утыра торган э, э, шәхес Аның белән нинди менә э, рәхәтләнеп утырган чаклары да әйтеп инде фәһемле шул ук вакытта инде җор телле дә булган чакларын э, ничек э, менә искә аласың кызык вакыйгалар булдымы Мөдәррис Әгъләм ул үзе бер эпоха инде. Безнең өчен бигрәк тә 1979 нчы елда, әйтик, узган гасырның менә шул 1979 нчы елда Казанга килдем мин һәм миңа калса без ана шул елда ук танышканбыздыр да инде. Без чөнки Зөлфәт абый белән, Фәннүр Сафиннар белән, Фаил Шафигуллиннар белән танышкач, Мөдәррис абый белән дә шул вакытларда танышканбыздыр дип уйлыйм. Ләкин бик исемдә калмаган, ләкин шул вакытлар булырга тиеш. Э, аралашмыйча калмаганбыздыр. Ләкин чөнки соңыннан без аның белән тулай торакта бергә яшәдек, безнең бүлмәдә яшәргә мәҗбүр булды ул. Шул э, торак мәсьәләләренә бәйле рәвештә һәм анда булганда бик кызыклы вакыйгалар да була торган инде. Без инде гел бергә бит инде. Хәрдаим дигән кебек инде Газин Мурат, э, Мөдәр Сави инде безнең лидер дип әйтик инде, үзебезнең әкә дип йөртәбез. Хөрмәт итеп. Ул ата бит әле әкәгә дә бер 30-ларның ягына. Без әле аны үзебезчә, үзебезчә төрттерәбез, без максималистлар ниләр, теге үзебезчә инде э, төрттерәбез, чөнки беләбез күп шагыйрьләр Зур шагыйрьләр, анда 37 яшендә үлгән Пушкиннар әйтик, безнең Җәлиләр 36-да тулып 38-ләр арасында дигән кебек инде бик күп шагыйрьләрнең исемнәрен беләбез бит инде. Без инде алар әле ул яшькә кереп җитмәгәннәр, ләкин озакламый анда җитәчәкләр, шуңа күрә без инде үзара үчеклибез инде. Җүнле шагыйрьләр 37 яшьтә үлә дип инде, сезгә дә тиздән озакламый дип инде шундый. Аны аны гына түгел, башкаларны да, Нияз Акмалларны да шулай без үчекләп Фәннур Сафиннарны да инде. Алар үзләренчә шаяруын кабул итәләр, үткәреп җибәрәләр иде инде һәм аны 60 яшен үткәрде Зөлфәт абый бер искәртеп тә үтте, үткәрде үзенең үтте үзенең юбилеенда, кичәсендә. Җүнле шагыйрьләр бу хәтле юк яшәмиләр дип. Ләкин аңа алай булырга тиеш түгел инде, шагыйрьләргә болай да теге гомер ул хәтле нык бирелмәгән, җитмәсә алар теге әлеге аянычлы язмышлар белән күбесе яшиләр дигән кебек. Шуңа да карамастан, инде Ләйс абыйны инде ул вакытта инде табигать баласы, Аллаһы э, баласы дип әйтик инде, э, гаиләсе дә ул хәтле барып чыкмаган ул вакытларда. Шуңа күрә безнең белән аралашып яшәде дә инде. Без инде яшәгәндә төрле вакыйгалар була э, инде, иртән монда көндезме яшәгән вакытларда инде. Шуңа күрә менә мисал өчен Э, без шундый уен уйлап тапканык инде. Без анда үзебезчә китап киштәсе бар иде, бер кырыйда инде торганда китаплар, төрле шагыйрьләрнең инде ул вакытта инде дан китапларда түгел бит инде, юкка тышлы инде, таушалган китаплар инде күбесе шигырь китаплары була инде шагыйрьләрнең гадәттә. Шуннан инде мин э, монда инде Аркадий Зәйдулла утыра, э, Газыны Мурат, Лейс Өлкәрнейлар инде, Мөдәрис абый үзе шунда. Әйдә мин әйтәм, һәрбер шагыйрьдән мин юлларын укыйм, дүрт юллык шигырь укыйм. Сез шуңа әйтегез кемнеке икән? Мин инде укыйм анда әйтик, Фәннур Сафинның анда. Э, мин музей ачтым, анда йөрәгемдә музей ачтым. Анда Җәлиләрнең хатлары бар, Фатих Кәримнең хатлары бар дигән укыйм. Аны инде сразу әйтәләр инде. Бу Фәннур Сафин диләр инде. Әйтик, анда тагын шундый инде йөрәкләр турында язасы бар әле дип Гәрәй Рәхимнең бер шигырен укыйм икән, шуңа охшаш инде. Бу Гәрәй Рәхим дим. Мин бер вакытны Мөдәррис Әгъләмнең китабын алдым да, бер шигырен укыйм инде, дүрт җолын гына укыдым да. Кемнеке бу дим? уйланып тордылар да мөдир сәбәп әйтә болай итеп рәш тәгмәҗанов кына яза ала дигән була менә шуннан соң инде мин тоттым да әйтә мөдир сәбәп шигырь шигырь дигән әй ниткән булды инде әллә жюри кыланды инде теге үзенең шигырен танымаган булып инде малайлар шахылдап көлделәр инде теге менә шундый бер вакыйга булып алган иде ә инде без теге быел бергә яшәгәч безнең кайберләребез кайтып китә күкмарага кайсы кайсы чуашстанга кайтып китә кайсы башкортстанга мин калдым бер вакытны беренче май вакытларында инде Ул вакытта инде теге коры законнар кергән вакытлар ие, беренче май көннәрендә кибетләр эшләмидер ие. Ничектер шундый бер шәрәп аласы килеп китте бугай инде мәдрәсә белән икебезнең икәү киттек. Моның инде башында аэролам кипке дип әйтик инде, шундый бер зур кипки ул җәй көне май аенда булган инде, менә шундый бер кудырыклы козырыклы кипкесе бар инде. Киттек була, мин ди бер кибет белән киттек шунда ди. Шуннан шул кибеткә бардык, ул инде э, Кремль тирәсендә генә кибет, ул хәзер дә бар. Шунда кердек тә, бу сатучының белән мин ди, Ә кибеттә әйберләр сатылмый. Как таковой дип әйтик, дөрес әйткәндә. Э, шуннан кибетчегә килде дә Мөдәрис абый кипкесен салып башын былай иттерде. Аның инде ул гадәттә башы пеләш бит инде. Кипкене кигәч пеләш күренми. Бу инде үзенчә визитный карточкасы булгандыр инде Мөдәрис абыйның. Былай иттергәч инде башын иде дә мокрый ис дигән була инде. Мокрый ис дигән инде теге Сухое дибез бит инде, коры аракы дип әйтү булгандыр инде вакыт, хәмер дип инде. Ә монда мокрый дигәч инде бу үзенчә шәраб дигән сүз булгандыр инде аның мөдәррис аны мокрыйс дигән була инде теге. Ә ачык рәвештә сатмыйлар кибеттә. Теге сатучы аңлады мөдәррис абыйның башын күрүгә кипкин салган бит инде. Артык эштән кергесез диде дә шушы белән тәвәкләнде. Менә шунда миңа истә калган теге кызыклыгы менә шушындый кипкинең шулай башын прилавка өстенә куеп, башын туры сатучыга Нәрсә куясыз бит кулга күрсәтәбез үзем исем фамилия язган. Шундый менә бер вакыйга булып алган иде. Юк, монда өстәп кенә куясы килә. Хәтта халык шагыйрь шулай буларак тиеш тә инде ул. Али шагыйрь инде, гади халык шагыйрь шундый инде. Анасы инде ул үзенең танышу история сөйләде, бу сатучы ничек белгән, аның фаҗигале, язмышлы хатын булып чыкты ул шулай ук. Алар таныш булганнар инде. Күпмедер дәрәҗәдә инде. Аннан соң безнең бер җыелып утырабыз шулай э, язучы союзында, мөштәри урамында язучы союзының янында бер бина бар иде. Ул хәзер бина Ул бина жук инде хәзер аны сүттеләр. Шул бина йорт, агач йорт бар шунда. Салават күперләр шунда утыра. Шунда утырган вакытта бер сөйләшеп утырабыз, Салават күпере редакциясе инде э, Мөдәрисавый шигырь укый. Язган инде ул. Шуны шигырь бар аның тәрәзә, ачыгыз тәрәзәгезне дигән. Ашыгыз тәрәзәгезне, тәрәзәгез булса Тәрәзәгез бетә инде булса, ул теге әйе. бик мәгънәле э, фикерле шигырь инде ул анда тәрәзә монда инде ул үзегезнең шәхесләрне ачыгыз, шул шундый рухи остазларыгызны табыгыз дигән Газинурга мәгънә- әй- багышлапмады ул? Әйе, шундый шигырь язды менә Газинурга багышланган Әйе. дип инде шуны укыды да инде. Газинурның ул вакытта инде шушы Язучылар союзы ишек алдында гына торган чагы анда инде шундый бер э, алачыкта дип әйтик инде йортта торган вакыты. Шуңа Газинурга карап шушы шигырьне укыды. Ачыгыз тәрәзәгезне, тәрәзәгез булса дип әйтте дә Газнур әйтә, үпкәләгән тонда инде. Мөдәррис әкә, синең ул шигыреңнең сүзләреңне тыңлап, мин тәрәзәне ачкан идем. Караклар тәрәзәдән кереп, ди, минем яза торган анакетаның чалбарын урлашып киткәннәр. Чынлап та аның чалбарын урлаганнар ул вакытта Газинурның ашып киткәннәр. Бу мөштәри урамы инде. Элекке көн. Шунда туры килде менә шундый әйберне дә. Менә хәзер агачлар басып утыра. Мөдәррис абый инде кулын селкәп чыгып китте инде. Әй, дигән булды инде. Сез бит әле ни Язучылар түгел бит сез, укучылар бит әле. Әй, укучылар түгел сез. Бала чагалар. Әй, язучылар бит әле сез, ди. Укучылар түгел бит әле сез, язучылар. Язучылар гына диде, шулай итеп пешеп китте инде. Шундый бер вакыйга истә калган менә Савинин шулай ук. Э, бу шешеп торганда инде. Аның белән кызыклы хәлләр Мөдәрис Савин белән күп булды инде ул. Аның шул кызык халәтләреннән чыгып, бәлки аның ятимлек тә шулай булгандыр, инде нәрсә туры килсә, шуны ошаган бит инде ул. Мин аңа бәйле бер балалар хикәясе дә яздым, юмористик хикәя. Ул аңа гаҗәпләнәдер ул ошаганда. Өстәл янында ошасак, Менә мин аны хәзер дә кабатлап менә консерва, килки консервасын бер үк вакытта килси конфисасы, консервасы, ипи, конфит, тозлаган кәбестән бер үк вакытта шуны ашар икән һәм чәй эчә шул вакытта. Менә шушы әйберне ашаган кеше гаҗәпләнә дә. Хәзер тагын берәү бар бит. Әй, Эштә битем, ничек- мин гадим дә бар әле. Ничек бәйтәм, килки кәлпис, кәнкис сервисы ашыйсың. Шунда Әйе. кәбестә кабасың, тагын әле эпи кабасың, тагын анда бик күп әйбер. Кан- Баллы конфит ич чәй эчә шуның белән. Мин шушыны керттем нигә үземнең хикәядә шул яна вафаты вакытында Интервью э, бирде Туфан абыйның мәрхүмнең э, иштә калган Туфан абыйның интервью биргәне. Тегеннән э, сорыйлар, Мөдәррис Агнанов турында сөйлиләр. Бар диде шагыйрьләр, шундый шагыйрьләр, ике төрле шагыйрьләр бар. Беренчесе табигатьтән бирелгән шагыйрьләр. Икенчесе менә үзләре хезмәте белән, үз хезмәтләре белән, үз укулары, белемнәре белән шагыйрь белгән язучылар бар, шагыйрьләр, язучылар бар. Бу чынлап та шулай. Ә табигатьтән бирелгәне менә Мөдәррис абый шундый шәхесләрнең берсе иде безнең. Амин, урын җәнәттә булсын. Әй, урын җәнәттә. Рәхмәт әй.